Jubilii nabo erae onyonga gose machogu, aye ning'o oratenene nere aborie obogavana? Inche egento nachore, omonto nachore na onyonga, koba onyonga onyonga oratotemire ake igo. Eeh ase eside yane inche na onyonga nko support. Onyonga ogo support? Eeh bono. Are better? Onyonga are better than machogu bono. Eeh bono. Inki rende gekogera Adani komoteema, gose naki omorooche onyonka beka omonyene? Onyonka egento gekogera toramoteeme, ore okorire amagenderero ase Kisii County buna esenator, naki keragere mosupport korwa eside yane inche, ee bono. Bono igo notokwana Gusii nebwate presidential candidate okorokwa Doctor Okeng'o Fred Matiang'i. Ninki tobwenerete gokora buna Abagusii ekero tobwate presidential candidate? egento torakore oo buna ebuee buna akoboria oborai obwo, nigo torarigereria future ki aratware tomanye komochora. Intwe buna abagusii naki tokwebanga? Okwebanga nkori, obogima bwakong'ire bono tiga too tochore omwana oito, eeh bono. Abagusii babwate chikura? babwate chikura ase obonge, Aha. naende onye nokobua, Mm. gaki kerogo egento ogetuguta, Eh? kerogo egento ogetuguta. Eh. Eh. Aye constituency ki okorwa? Inche nde Nyaribari chache, Nyaribari chache. eh bono. Ning'o 2027? 2027 ase obwesimiwa, ase obochumbe gose ase obo Ase obwempi?

Tumira next time. Sawa. Matiangi noare buna presidential candidate buna abagusi nki tobete gokora kero tobwate presidential candidate? Aa buna abagusi tiga toche amo tobwate chikura ase obonge naende toteme kwega ebisaku binde naintwe bi tobwate si ntororokane ne tobwate okobagekana gose ogwatanenekana maete naintwe obomo bagoteba obomo ne chinguru. Naende obe omona bw'enkubo yaito. Inga bono enkuba yaito buna intwe abagusii nogocha amo, nogotwara ekura, nogoetia omomura oria matiang'a. Yee. Ntobwate opposition leaders bande, buna Kalonzo ere naki omoroche? Ah, Kalonzo erondi eye iga, ah, otwarire omosimamo omuya, tararokane na korwa magega riria twamomaete gotomi erondo. Lakini rende erondi eye iga tiga araitabote tiga gaki tiga toratigere omo. Baisiko bono Kalonzo otenenire, momura oyo oro o bono iga. Ngwetare kemambe, tiga batigere matiang'i nere oranyegerie omomura oria. Naki oise Gachagua ere? Gachagua nere egento ngomanche komobekera amagoso riria arengeo, akarorire obobobe ogiterera, lakini bono igo osokire ong'eire kobokwana, nere nabo abwekaine oyorobise, tiga toratigere matiang'i, gaki bainge gwancha totigire matiang'i. Ninki ekeneene otakereti matiang'i abwe aigwe etiketi eria? Amatiang'i nomomura omoremwa omete oria tari ere ochete siasa intwe abakenya twamorangereti egento kende oria nabwate obomanyi oria omanyete tari eeh tari mwana siasa nabwate obomanyi bwokora rigereria engaki arenge narenge nabete eminister. nabete eminister ya education, security, aa atenerete chiministry ang'e isato, naende agachimaintain naende chikaba chikarorokana egasi ekarorokana. Kenya oroche toramoe obo obopresident egento egesi nini, nkemosinye? Aya. Tingekonyara komosinya. Igo bono buna intwe abagusii na ebisaku binde bionsi Kenya engima, biria bitoigwete naende bitotakerete amayo, naende onye totaete omomura oyo Kasongo arue obisa, tiga toche amo. Tweti omomura okorokwa na nere amatiang'i, agende motu nere oratokonye. Mbuya mono sana endugu, nagokire enchera okobekia enkwana yao. Na inche nagokire boigo. Nimbe gingocha esite chiga, twarigia amaoni y'abanto ase kera egento, tari lasima chiobise. Eh, eh. Mbuya mono sana. Karibu sana, Ehe. noo tore, noo tore amo. Okay. Kanya koraria enchiri eyio gochia ase abande. Baka torari. Eh, sawa, sawa. Buna okorokwa okwo amatiang'i nagwo ofula kebera. Nere okoegwa, Aha. onye mbakomoa batato inki batagete. Toirenge amache ya Ngetari, inki kerabe? Ono rende chikura chiaito ntokobeka omoboko kiagera abanto aba bametusoea, etokoa abande abaye riise bioka abanyene, bono onye mbakomoa naintwe chibiito etokoirania omoboko. Okay. Gose bono, ee, tokoirania chiaito chibere omoboko, chikore egasi yaye ng'ao. Bono nabo nkogana naeta chistage iga goeta goeta, naboria abanto amaoni. Gose bono, touploade abanto bamanye buna eground kere, tari buya? Ee, igo mbuya kabisa nabo totaete iga naintwe. Mbuya mono sana, bochia kimokwa Times Online, Nabo okonyora ekegusii ya egesongo ya egiswahili mwa subscribe oro. Sawa sawa asante. Mbuya mono omogaka oye. Naki okorokwa amareta? Amareta ngorokwa gochia ase obototo, vice chairman ya Minyongo boda boda main stage. Okay. Eeh. Now inche nkorokwa mokwa atwacha mokwa times ne chita channel chinde chinyinge chiaito korwa mokorigia amaoni ya aba mana boda boda korwa bono nare koboria iga. Ase opposition leaders aba tobwate bonsi, naki obaroche? Ng'a oraborwe president? Iga iga, nokwebanga barebangera kera omonto tomanyete ore chinguru akorwa ko Fred Okengo Matiangi nere omosacha tobwate korwa gosiba ere. Nere ora oranyegerie ge ekegwango eke kere obise. Eeh. Kalonzo naki omoroche ere? Kalonzo oborire amatuko amange ori bono obomanyi bwaye bwamoereire bono. Toye toche ore omomura ogocha bono ore ne chinguru chionsi pi. Eeh. Gachagua? Ase akoba bono omanyete oria tomotomete abe tore rituko ekorwa isiko atoe omomura oito oyo ore iga okorwa Fred Okengo Matiang'i arete egento keria iga iga na intwe abagusii tobwenere eh. Sifuna rende ere? Sifuna Sifuna na omuyare ndo ne- nonye nere ntomokanie atoke ase erombe eye yaito eh bono egere totware powers chia okoira akamura aka anga. Welcome to Sunflower Hotel. Sunflower Hotel is located just one kilometer from the main town of Nakuru City.